ha ku amukela eka dilolostro channel leyi i channel leyi avelanaka na wena entertainment ya vatsonga na music wa vatsonga hi ku angarhela laha hi le xigodini subscribe leswaku u nga saleli ndzhaku eka minongonoko leyi hi vaka na yona laha ka channel leyi na leswaku u ta tiva tinqambi ta ka n'wina ta ka gaza na ku va u tiva swihungwahungwana leswi humelelaka eka gaza subscribe sweswi eka dilolostro channel namuntlha ni lava hi ya vulavula hi e, mr post ku nga nqambi ya ka ngove hi ti 20 mr post u pfuka a posta ka facebook ya yena laha a nga tsala marito lama landzelaka ka machangana loko munhu a teka ndlela ya yena i problem album ya madzongo yi herile ende yi top a ni nga feyili na vafana va mina ku ta nyuma vo tala n'wina mi ngo ni rhuketela joe mina loko no rhuketela joe swi nga helela maphoriseni mara se ingaku swi ya kona nyoka liya yi tsutsume yi ya le hi leswi a ni lava swona ku bizi ra mina a ri tluriwi ri fana na ra mufi inkomu eh laha hi nga hlaya kona i post leyi mr post a nga pfuka a yi tsala ka facebook ya yena leyi yi vulaka timhakeni ta ku machangani loko munhu a ti endlela swa yena a va i problem a va swi amukeli ku fana na sweswi mr post a nga suka ka team xiremani a ti endlela swa yena swi vula ku na vanhu lava va ka va kha va sola e decision leyi a nga yi teka kumbe xiboho lexi a nga xi teka u tlhela a themendhela vafana va yena hikuva a tlhela a vula ku albhamu ya mabyongo yi herile mabyongo u vula psychology hi ku psychology hi languteli ku a humesa albhamu ya yena lembe leri good friday ya leyi ya ka yona so hikuva ta va va yi tirhe swin'we va yi endli kwele ka ngalasi swin'we se u le ku themendheleni ka vafana lava va chayaka le ka ngalasi ku nga dj gift na mpanyas se u tlhela mr post layani a ku nyoka liya yi tlheleli leyi nyoka u va a kha a rhifera ka beni mayengani ku u tlheleli leyi u vula aka joe xirimani leswi nga swi vula ku album ya beni mayengani yi nga ta huma yi tirhiwe yi na joe xirimani a hi tivi hi ta swi twa loko albhamu yi huma ku yi tirhiwini ka joe shirimani na mara lexi hi tivaka xona i ku joe shirimani na beni mayengani va rivalelanini eka dzumbana mina aka dj mat mara ku va nga tirha swin'we swi bete swi ta tiviwa hi management kumbe swi ta bohiwa hi management ku va nga tirha swin'we kumbe njhani na so marito lamayani i marito ma ku chavisa aka beni mayengani na prince na, na joe shiriman ngopfungopfu aka joe shiriman because laha ni vona nga ku chavisa joe shiriman ku va nga tirhi na beni mayengani hi mhakeni ya ku loko vo tirhi na beni mayengani ku ta huma swo tala u ta bifa leriya ra ku swilo swa kona swi ta vava ngopfu swi ta tlula leswi a nga bifisa xiswona aka tinsimu leti hi ti tivaka hi mhakeni ya ku um eh, mr post na joe shirimani va tirhi swin'we nkarhi wo leha swi nga endleka um eh, um eh, mr post a ri na mahungu yo tala vhele loko mi tshamini ma vulavula swo tala lomu kha mi tirha swin'we swi nga endleka a lava ku swi humesela rivaleni sweswi loko joe shirimani o tirha na beni mahengana futhi futhi u tlhela ku marito ma mina a ma tluriwi tanihiloko hi swi tiva ku mr post beef wa yi rhandza swinene eh loko swo endleka sweswi va hisa lava kumeka va tirhi swin'we Mr Post hi langutisela beef leyi nga ta va yi nga sasi yi ta vava swinene beef ya kona hi leswi Mr Post a ringetaka ku ku, ku vula swona la ka post liya ya yena loko a za ku marito ya mina a ma tluriwi ma fana na marito ya mufi leswaku Jose mwana u fanele a swi tiva ku loko u tirha na Benny Mayengani beef yaleyo and u ta boxa swo tala leswi hi ku ya yena u ri swi nga ze swi ya fika na le maphoriseni swi vula ku leswi already a nga swi boxetela loko a ta va sukini ka joe xirimana a hi se twa nchumu hi nga ha langutela swo tala loko va hi salava vo tirha swin'we eh inkomo hileswi a hi avelana swona namuntlha laha ka chanele leyiwani na ku va hi update mi kota ku tiva ku ku endleka yini aka gaza laha hi le xigodini hi mi phamela vuxokoxoko lebyi mi byi lavaka va matsonga ya ka hina i nkomo mi nga rivali ku subscribe